Yn ddiweddar, fe ddechreuon ni yn y lle ymgyrch i weld pwy o'n chi bobl ifanc Cymru sy'n gallu dal eu peint. Gatho ni ddipyn o enwa ar gyfer ein het ni, sydd ddim yn bodoli, a rhai o'n chi ddigon gwirion i gynnig eich hunan, fel y ddau yma. Dwi'n eitha da yn dal mheint, weithiau gael beint da, weithiau gael beint gwan, ond mae hynna wir yn bod dim. Peint gorau fi ydi Carlsberg, os dwi'n sbotio Lerpwl. O'n i Wetherspoons ei waith. Ti eisiau fita cino dydd Sul? A wedyn nath y coggy roi shot o fodca ato fi. Nes i yfed hynna, a nes i jyst chwydu fo nôl i fyny. Oedd o'n beint cyfach, wd.
Na ni Aled! Ond be am Iwan? Dwi reit da yn yy dal fy meint dwi me'wl. Dwi 'di dechra dallt Iwan bod munud dwi'n cyrradd certain stage i slofi lawr, gallu ga'l peint bach o ddŵr bach slei in between a beth fel 'a. Dwi'm yn foi am brecwast so dwi 'di penderfynu peidio fita bore 'ma. I jyst i cadw digon o le i'r cwrw.
Felly, pam derbyn her dal dy beint? Fi di boi gweran dal beint a ddim os nag oni bai am hynna a swn i roi pres arni wan na fi sy'n mynd i guro i'r Dwi'n gobeithio na dim yr yy one shot a minute peth na dyn ni'n mynd i gor'o' neud achos dwi di clywed bo' hwnna efo disastrous endings ond os ma' rwbath i neud efo jyst yfad peint dwi me'wl ma' di cachu ar aled heddiw. Difyr iawn, ond bach yn amherthnasol. A mae'n amser i'r ddau cael gweld pam o'n nhw 'di dod y holl ffordd i Abergele. O'dd Aled 'di deutho fi peidio gwisgo dillad gora, ond o'n i'n meddwl jyst achos bod o'n dueddol i chwydu pan mae'n yfed. A pa- ers i fi gyrraedd y fama 'wan, dwi ddim mor siŵr 'de. Iwan ddim yn hapus iawn bod y lle wedi ei gam-arwain o. Ro'dd o'n meddwl bod o'n gael sesh am ddim, ond amser i wrando ar yr arbenigwyr, er mwyn trio neud yn siŵr nad yw'r diwrnod yn gwaethygu. With your guns, every time you press the trigger, One paintball. One paintball come out, okay? So quickly press them triggers, it's as quick as a paintball to come out that gun. Run as quick as you can with that glass. As soon as you stop, you're gonna get hit a lot.
Cyn i'r ogia chwarae dal dy beint amser i ddod i nabod y cwrs, lle yn ei tro bydd un yn saethu'r llall efo paintballs ac yn gwneud i'n anodd o'r cychwyn cynta. Dal dy Faint bols! Ah, ffycin hel, dwi'n mynd i fod efo socsian trwy ddeud angen nhw. Hein wedyn, ie. O, twnnel. E, gwahanol. Mwdlyd. Hwn di gael ei wneud anifal, dwi'n meddwl, dda. Ac fel pob anifal, mae rhaid i chitha hefyd ddod i arfer cael eich hela.
Ti'n ôl arall?

Dim dyna o'n i'n meddwl oedd hyn yn mynd i feddwl pan oeddech chdi'n deud dal dy beint. Dechrau dallt i 'wan. Y challenge ydi gario hwn yr holl ffordd o cychwyn yma all the way at pen heb drio colli lleia dwi gallu 'lly. Ma' hon yn mynd i fod yn anodd de. Dwi rhwng dau feddwl efo tactics dwi'm yn gwybod os dwi jyst yn mynd i legio hi a jyst gobeithio bod dwi'm yn mynd i golli fo i gyd ta llaw ar top fel'na yr holl ffordd. Peth pwysica 'da fi yn fama ydi bod dwi'n mynd i guro Aled yn y challenge yma. Dwi'n recno i fyny at ta fanna. Bo ni'n apus. Hanner ffor drosodd bo ni'n apus dwi me'wl.
Iwan Jones o Lanberis ydi hwn. Mae o'n dechra'n gyflym iawn, ond mae'r cwrs yn llithrig, felly fe raid i fo wylio i... Step. Dydi hwn ddim wedi darllen y textbook ar sut i ddal peint, ond dydi o am orffan. Aled yn cael hwyl yn ei daraf efo'r cant a hanner o fwledi. Treiglo bwlet paent oedd yna, dim mwy nag un mwled. Ffycin hel! Drwy'r twnnel felly, ac er does na'm llawer o gwr i'w weld yn y gwydr, mae wedi cwblhau'r cwrs. Ah!
Garbage. O'n i'n redag y stretch gynta 'de? Ie. A wedyn nesh i jys gwel' rywun saethu fi fel 'na a o'n i'n me'wl na dim balans o gwbwl ia. So o'n i'n me'wl swn i gallu neud o eniwe. Unig beth dwi isio neud ŵan 'di ca'l dropyn arno fo ar ôl. Dw'm yn me'wl nei di. Na? Ma' mae o'n mae o'n lwybr de? Oce iawn.

Tro Aled i wynebu'r her rwan, ond dydy o ddim yn hapus efo'i ffrind. O coffi wan, jyst bwcio fo! Bwcio fo Iwan! Mae'r law am ben y gwydr yn dechneg anarferol iawn, yn enwedig mewn coedwig, ond mae hi weld yn un effeithiol iawn i fyny at rwan. Mae Iwan yn ddipyn gwell teithwr, ond mae'r eitem yma i gyd am y beint a dim am y siorts. Mae Aled yn cymeryd ei hitio'n dda.

Neis, neis i ddisgyn oedd? Do, slipio nes i ie. Allan o wynt hefyd ie. O saethu mwy na fi dwi me'wl oedd. Ti'm saethu dim. Naddo.
Ti'o' swn i'n gallu neud hwnna heb paintball a ffycin rhedag o paint ie ond rywun yn saethu fi chdi meindio? Sa fo'n reit hawdd heb ddyn nhw dwi'n me'wl ie. Sa hwnna'n gwn iawn wan swn i 'di marw fi. Aled Buddha ma nhw'n ei alw fo, a mi oedd o fel duw bach am ddal ei beint. Slaps ydi Iwan i'w ffrindia a mae o'n haeddu un am wastio gymaint o gwrw. Does dim angen deud pwy sy 'di ennill felly, Aled efo 290 mililitr yn fwy o gwrw nag Iwan, ymdrech â hanner gyn yr hogyn ola'n ddrug.